Meta dħalt l-Università għal Baċellerat tal-Malti u Filosofija, jiġifieri fl-1972, u kont involut sa meta spiċċajt, jiġifieri sal-1975. Jiena għamilt kont fuq il-kumitat imma jekk niftakar sew għal sentejn kont segretarju eh, tal-kumitat tal-għaqda. Sinti qed li biex nirrakkonta dwar x'niftakar. Mela, li niftakar huwa dak iż-żmien il-President tal-Aqda ma kienx ikun student jew studenta, kien dejjem il-kap tad-dipartiment. Jiġifieri dak li dari kien ikun l-aktar persuna avvanzata fl-istudju ta' dak il-materja f'dan il-każ kien il-Professur Ġużè Aquilina Lawċi. Jiena kont mal-aħħar grupp tal-Malti illi bdejna u spiċċajna taħt Aquilina. L-aħħar grupp. Il-President kien Aquilina. U l-Kumitat konna xi seba' seba' min-nies. Konna nintaqgħu darba fix-xahar, jiġifieri jiena bħala segretarju kont inżomm il-minuti u noħroġ ukoll l-avviżi ta' xi attivitajiet li konna li konna norganizzaw. Fi żmieni l-Għaqda tal-Malti kienet isa qed terġa' tiġi riġenerata. Kien hemm grupp ta' qabilna, niftakar sew kien hemm ċertu wieħed Mario Costa, kien hemm ieħor Mario Falzon mill-Belt, U kien hemm ċertu wieħed kuljum u Catania li kien qed jis dawk it-tnejn kienu jistudjaw il-Malti, honours. Kien hemm ieħor Catania kuljum u mill-Ħamrun, mid żgħir apparentament, imma dak kien qed jistudja honours Taljan, imma kien jinteressa ruħu ħafna fil-Malti. Dawk it-tlieta kienu ħabrieka ħafna ħafna ħafna ħafna. U meta bdejt jien, huma kienu l-aħħar sena u rridu jrawmu grupp żgħir biex inkomplu tal-inqas għal sentejn jew tlieta u jien kont wieħed minn dawk li aċċettajt. Il-laqgħa ġenerali kienet issir ehm, darba fis-sena eh, fil-teatru eh, l-qadim il-belt ehm, tal-Università jiġifieri. Ehm, U konna norganizzaw diversi, diversi affarijiet. Mill-affarijiet li konna norganizzaw, konna norganizzaw darba jew darbtejn fis-sena eh, dak li konna nsejħu l mużiko letterarja. Ehm, u konna naqraw affarijiet ippubblikati u ġieli xi minna kienu jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom ukoll. Imma l-maġġor parti kienu jkunu xogħlijiet minn kotba diġà ppubblikati ta' awturi pjuttost stabiliti. Konna norganizzaw ukoll serje ta' intervisti ma' kittieba stabiliti. Konna nieħdu Ehm, kull wieħed minna bħala studenti kien jażel awtur darba fis-sena, naqraw nitkissru sow fil-kitba ta' dak l-awtur, Umbat konna l-ewwel naqraw esej kritika tax-xogħol ta' dak l-awtur. Umbat nintervistawhom. Jien niftakar fit-tieni jew tielet sena Kont ktibt essay kritiku fuq George Zammit u kont intervistajtu. U dan ukoll konna nagħmluh it-Teatru il-Belt u fit-tielet sena kont ktibt essay kritiku fuq il-gaġġa ta' Frans Sammut u kont imbagħad intervistajt lil Frans Sammut. Konna norganizzaw ukoll dawk li illum jissejħu open mic. Ma konniex insejħulhom open mic, imma fil-fatt hekk kienu open mics. Konna darba kull tliet ġimgħat nintaqgħu mis-sija sas-satejn li kien l-unika break li kien ikonna eh, fil-humanities dik il- fejem l-uffiċċju hemm tal-fattigi ngħidilhom jiena eh, dik il-klassi ma niftakarx in-numru tagħha u konna min ikollu naqraw xi affarijiet, proża, poeżiji, u dan affarijiet. Mill-lecturers niftakar li kienu jiġu għal dawk affarijiet il-lecturers iż-żar. L-aktar bħal per eżempju Immanuel eh, Mifsud, il-professur tal-lingwistika, ehm, ġili Oliver Frigili li kien beda jgħallem part-time ġili kien jiġi u ġili u koll il-prof Sborg tal-lingwistika u koll ġili ġili kien kien il-pija konna nkunu studenti. Il-memorja qalbi ngħidlek il-verità kienu żewġ affarijiet. L-għol waħda kienet dawn is-serati miftuħa fejn aħna konna naqraw il-kitba ta' xulxin. Kienu memorji sbieħ għax konna qed Niktbu, nesperimentaw, u konna nagħtu l-kummenti lil xulxin u konna nkunu sinċieri ħafna, jiġifieri jekk naħsbu li xi ħaġa tajba konna ngħidu, ngħidu għaliex, jekk xi ħaġa mhix tajba konna ngħidu nippruvaw ngħinu lil dak li jkun. U kienet dik is-serata darba kull tliet ġimgħat kienet toħloq ċerta sens ta' komunità mal-membri tal-għaqda. Kenna xieħut li jiġu kol barra mill-Malti, jiġifieri kol. U kien hemm oħrajn li kienu se jibdew l-emmej jew kienu diġà spiċċaw imma kienu jiġu. Fosthom minn dawk u kien akkanit ħafna kien Tarċisju Sar. U niftakar qisu llum Tarċisju Zarb qabel kull serata li tibda minn dawn miftuħin, open mic, kien jgħidilna mela l-aħwa nibdew, jiġi quddiem jgħidilna nibdew tinsewx aħna qegħdin hawn biex naqraw naqra poeżija u ftit proża bħalma tnaqqar ħaxixa mogħża. U nibdew naqraw lil xulxin. Dejjem hekk konna nibdew jiġifieri. Tarċisju żgħar, bit-taqbila ta' Tarċisju żgħar. Beh, dik kienet memorja sabiħa. Memorja oħra sabiħa ħafna għalija kienet fis-sena 1974 eh, u 75, l-aħħar sena, meta fi frar konna tellajna dram fuq il-ħajja ta' Rużar Briffa. Eh, kien elu xi ħaġa ta' jew it-twelid jew il-mewt ta' Rużar Briffa u Sur Ġuse Cardona li kien lettur kemm l-Università fil-Malti u lettur tal-Malti u koll il-Mater Admirabilis College tal-Virtu kien kiteb dan id-dram fuq il-ħajja ta' Rużar Briffa u eh, blajnuna tal-istudenti tagħna tal-għada tal-Malti u l-għajnuna tal-istudenti tal-Malti tal-Virtù tal-College tan-Nisa tellajna din il-play. Jiena ġejt magħżul tajjeb jew ħażin biex naħdem il-parti ta' Rużar Briffa. U l-mara ta' Rużar Briffa kienet Ġożett Ċappara li mbagħad baqgħet taħdem fit-teatru. Jien dak iż-żmien kont involut ukoll eh, fit-teatru, ħdimt it-teatru Manuel, ħdimt it-teatru tal-Università tal-Qadima, imma din Id-dramm fuq il-ħajja ta' Roża Briffa tella' għajnejha t-teatru tal-Mater Admira Beres College, il-Virtù fejn illum hemm is-Siminarju, u kien hemm it-tifla ta' Roża Briffa, Ċeċilja, is-soru, u minn għalija kien għad hemm il-mara tiegħu, it-tieni mara tiegħu kienet għadha ħajja naħseb, m'iniex ċert, imma t-tifla kienet ħajja żgur. U niftakar qaxxart xagħri qasir u ħallejt il-mustaċċi biex li ta' parsi nkun nixbaħ ir-Rużal Briffa. diffikultajiet, eh, ħeġġa tal-istudenti kien hemm ta' mhux ħażin, jiġifieri, ħeġġa tal-istudenti kien hemm eh, dejjem kien hemm il-problemi tal-ħin, jiġifieri kif ħansibu l-ħin imma minn hawn minn hemm. Konna, konna insibu l-ħin. Finanzi ma tantx kellna. Finanzi ma tantx kellna. Aħna bħala studenti ma konniex ma konniex nieħdu ħsieb il-leħen il-Malti. Il-leħen il-Malti kienu jieħdu ħsiebu biss il-Professur Aquilina u l-letturi li kienu li kienu li kienu jgħallmuk. Pass konservattiv mill-lum ngħidlu jiena dak iż-żmien fil-fehma tiegħi kieku stajna nkunu involuti aħna bħala studenti wkoll kienet tkun ħaġa tajba. Stajna nippubblikaw fih imma konna qed nikkompetu ħafna ma' kittieba eh, stabiliti, jiġifieri u issa x'nifmu b'kittieba stabiliti tista' tkun kontroversjali wkoll. Ehm, Jien naf li kien hemm problemi bil-leħen il-Malti għax mhux dejjem kien joħroġ darba minn għalija għamel żmien kien joħroġ darbtejn fis-sena il-leħen il-Malti. Imma, imma, aħna l-istudenti u dan kien frott kollu ta' dak il-grupp ta' qabilna, jiġifieri Da Costa, Falzon u Katanja, eh, kienu joħorġu darba kull xarejn ehm, isu magazin stensiljat, jiġifieri nittajpjawh fuq il-karta tax-xemgħa u nistensiljawh, u kien jiżmu ilmu sbieħ. U hemmhekk konna nippubblikaw affarijiet ta' l-istudenti biss. Għall-istudenti, u sa fejn naf jien ilmu sbieħ konna ntuhom kollha lil-section tal-Malti tal-Melitenzja l-Università. Jekk tiċċekkjaw naħseb issibuhom il-musbieħ il-Melitenzja. Marlin Saliba għandha mnejn tkun taf għax kien għal żmien twil kienet tieħu ħsieb eh, il-Melitenzja. Ma kienx kburi jew xi ħaġa hekk, jiġifieri, Professur Aquilina, kien, kien, għalija kien bniedem normali, lilna li konna involuti fil-Kumitat kien jistmana tajjeb ħafna, jiġifieri, u jien bħala Segretarju, jiġifieri, kont nikteb il-minuti u kont nittajpjhom bit-typewriter laqqas electronic, jiġifieri typewriter manual, ngħaddilu kopja, u mbagħad eh, jiffirmhom waqt il-daka u eh, u sintendi jekk nkunu ħan organizzaw xi ħaġa konna ntellaw għall-komitat, ma sa fejn fien dejjem dejjem kien eh, jissapportjana jissapportjana ħafna u jiġifieri. Ma kienx hemm problemi ma' professura Kulina, issa wieħed x'jaħseb dwar kitba tiegħu dik hija xi ħaġa oħra ma imma lina kien jinkoraġġina. Bħala lettur Jien personalment kont insibu lettur ehm, engaging ħafna. Ehm, ħafna mill-idejat tiegħu diġà kien esprimihom fil-kitba tiegħu, speċjalment eh, il-kitbiet tal-lingwistika. Ehm, Imma dejjem meta meta kien jillecturja dejjem kien iżid affarijiet oħrajn minn barra dawk l-affarijiet li kien isemmi fil-kotba. Aħna konna kifet l-aħħar tliet snin eh, li professur Akulina kien eh, kap tal- eh, tad-Dipartiment tal-Malti. Minn għalija, il-Professur Aquilina kien ukoll dekan tal-arti dak iż-żmien, jiġifieri kien amministrativament kien imħabbat aktar ehm, u qatt ma kien jillekċerja bin-noti quddiemu. Noti qatt eh, joħroġ sigarett, eh, pejjeb sigarett, jippassiġġa minn naħa l-oħra tal-klassi U għaddej, għaddej, għaddej, għaddej. Imbagħad fl-aħħar ikun hemm ħin għall-mistoqsijiet, jiġifieri. Fil-kumitat ma nafx sejlek sinċerament ma nafx jekk kienx hemm nisa. Imma studenti nisa involuti kien hemm. Eh, kien hemm ċertu Rosen Serafa, illum miż-żewġa u kienet magħna Malti u Classical Culture. Jista' jkun li Roseanne kienet fuq il-kumitat. Kien hemm ukoll Phyllis Debono, illi dak iż-żmien jien kont nafha bħala Phyllis Mifsud, il-mara ta' Mario Debono, oħt Emmanuel Mifsud. Naħseb Phyllis kienet fuq il-kumitat. Imma imma dawk kienu tnejn li kienu involuti ħafna fl-attivitajiet. Sintendi Josette Ciappara kienet involuta ħafna fl-attivitajiet ukoll. Kien hemm oħra involuta ħafna kienet Franċiż u Malti. Kienet minn ħalaxa, qed nipprova niftakar x'isimha. Ma nafx, dika kienet iż-żewġa student Amerikan li kien ġie bħala visiting student u marret emigrat għall-Amerika, niftakar. Tatni l-opportunità l-ewwel nett biex inkun involut biex immexxi parti mill-kumitat tal-għaqda. Jiġifieri u u hekk sirt naf pereżempju aktar mill-qrib lill-Professur Aquilina u l-nies oħrajn. Tatni l-opportunità sens ta' komunità biex naħdem f'dawn l-attivitajiet li semmejt ma' studenti oħrajn, l-aktar tal-Malti imma kien hemm studenti wkoll minn xi fakultajiet oħra. U tatni wkoll l-opportunità li nintaqa' ma' nies oħrajn, jiġifieri bħal meta kien il-każ meta ħdimna id-dramm tal-ħajja ta' Ruża l-Briffa mal-istudenti ta' Mater Admirabilis College, u tatna wkoll l-opportunità li niktbu u f'xi sens nesperimentaw fil-kitba u niltaqgħu u nagħtu l-kummenti lil xulxin dwar il-kitba tagħna. Jiena meta spiċċajt fl-1975 mort nagħlem il-Malti Savio College Ma kontx involut direttament fl-għaqda imma bqajt immur għall-attivitajiet tal-għaqda, imma dak iż-żmien kien hemm għaqdiet oħrajn li konna, hawnhekk punt ieħor li rrid insemmi dwar l-attività tal-għaqda, speċjalment għal dik il-persuna għal sentejn li jiena kont segretarju u mbagħad warajja mingħalija kien sar segretarju Pietru Pawl Buttiġiex minn Nadur, jekk mhux sejjer żball, u kien hemm ukoll qed niftakar ċertu Formosa. Kien sena warajja li wara mbagħad kien invorut ħafna fl-għaqda tal-Malti. Illum minn għalija jikteb xi novelli bil-Malti eh, u jalla ma jallimx il-Malti ukoll. Xi tampari jiġifieri daqsxejn li żar minni. Godwin Formosa minn ċert, Formosa. Imma kien hemm għaqdiet l-oħrajn. Jien kont membru tal-Movement Qawmien Letterarju minn mindu kelli 16-il sena. Kont sa fejn naf jien l-iżgħar membru tal-moviment. Eh, eh, kom jien bdejt nikteb meta kelli 16. U u publikajt fis-Satar li kien il-ġurnal għaż-żaża u għat-tfal u dak iż-żmien l-editur kien Mario Azzopardi. U mbagħad minnarija ppubblikajt xi ħaġa fil-Polz meta kont l-università, dak iż-żmien jekk mhux sejjer żball l-editur kien Victor Fenech. Ehm, u kien hemm l-Għaqda Letterarja tal-Malti li kien president tagħha dak iż-żmien John C. Friġieri, missier il-professur Joe Friġieri, ġifieri it-siju ta' professur Oliver Friġieri. Kien hemm laqda kittieba żgħażagħ. Ehm, L-Għaqda Kittieba Żgħażagħ u mbagħad wara bdiet l-Għaqda ta' Poeti Maltin, jien kont membru tagħhom ilkoll. Imma meta jiena kont fiż-żmien li jiena kont segretarju tal-Għaqda tal-Malti, mhux qed ngħid minħabba fija jiġifieri, imma dawn l-għaqdiet kienu bdew jitkellmu ma' xulxin. U mbagħad tintendi kien hemm l-Akkademja tal-Malti. Ma l-Akkademja tal-Malti kienet miftuħa aktar għall-kittieba stabiliti dak iż-żmien. Iffurmajna dak li jissejjaħ il-Kunsill tal-Għaqdiet tal-Malti u darba kull tliet xhur is-segretarji tal-għaqdiet kollha konna niltaqgħu il-Belt fl-uffiċċju tal-Akkademja li dak iż-żmien kien Strada eh, Strada Old Bakery Street. Strada Forni, sowa, Strada Forni, u f'xi uffiċċju tal-Professur Ġuże Galja li kien il-President tal-Akkademja tal-Malti. U konna nintaqgħu biex pereżempju meta ħan organizzaw l-affarijiet konna nippjanaw bil-qabel biex ma jaħbtux ma' xulxin u x'affarijiet nistgħu norganizzaw flimkien u daw l-affarijiet. Jifieri hemm permess ta' dik sirtna pereżempju